Ka channel ah ka lo lawm leh vek cheu a, tun tum video ah chuanin chhang thawp hmangin gulab jamun tui taka siam dan kan en ho ve leh thung dawn a ni. Tun tuma gulab jamun ka rawn siam dan tur hi a tuiin a awlsam em em a, bawlhhlawk hmuh han harsa leh hau tak kan hmang dawn lova, Video hi tawp thlengin min lo en sak ula, min lo siam ve leh theuh dawn nia. Tihianin hei kan hmuh ang hianin chhang thawp hi a kawr kha ka ti thla a, hei hetiang a tlawn pangai ang kha ka hmang dawn a, a chansa ang kha kan neih chuanin kan hmang dawn nia khatiang kha a kawr tih thlak te hi awlsam deuh hlek a, a kawr ka ti mai a aw a kawr pawh a ni chiah chuang lo va, a ut lai kha a ni ber ang chu, a ut lai hi tihianin kan ti tla vek ang a, chuan a var chin chauh hi kan hmang dawn a ni ti hian hei a ût lai chu ka paih zo ta a, ka ti tla zo ta vek a, chuan chhang thâwp hi kan chansawm ang a, kan hersawm ve leh dawn a ni, hersawm a awlzâwkna tur khan ti hian ka chansawm a ni. ka duh ang tawh ka lianin ka chansawm zo tawh a chuan grinder ah kan dah lut ang a grinder ah hianin kan her sawm dawn a ni grinder nei lo tan pawh khanin sin teh teh in kan chan ang a kan hmet nawi thei bawk a kha kha chu keimahni a nih remchan ang a kha ni sel a grinder a her sawm loh pawh hianin kut hian a hmeh nawi vek theih bawk a ni. Tikhuanin khu kan hmuh ang khua nim vawi khat khat chu ka her sawm zo ta a chuanin hemi kan dahna bawlah hianin ka chhung lut ang a chuan kan la her sawm loh zawng khaw kan her sawm ve leh thung dawn a ni ka sawi tawh ang khanin a her na hi kan nei loh chuanin kan kut khan kan theih ang angin kan hmet sawm ang a hmeh sawm a harsa chuang lova. tihianin hei a vawi hnihna pawh kan her zo ve leh ta a, kan bun chhuak ve leh ang. Hemi kan chhang thaw pherh sawm chaah hianin bawnghnute powder kan telh dawn a ni. Bawnghnute powder fian thum ka telh a. table spoon fian te a ni ka hman hi ti hian bawng te powder fian thum kan telh hnuah khan in ngun deuhin kan hmehpawlh ang a chumi hnuah chuan in bawng hnute in kan hmet leh dawn a ni ka duh ang tawk in ka hmehpawlh tawh ah chuan in hei amul gold bawng hnute ka hmang dawn hna amul gold kher lo pawh hi bawng hnute kan neih rem chan ang ang kha kan hmang thei vek a ni tichuan amul gold kha tlem ka laih lut a. tih hian ka hmet ang a, vawi lehkha tah tam deuh leh nghal lo khanin aa tlem tlem khan kan laih lut ang a chuan kan hmet zel dawn a ni. Vawi khat a kan laih teuh kha chuanin a nem lutuk ang tih te pawh kha a hla awm a. Amul Gold hi ka telh zat kha ka lo teh chiah lo va, ka sawi fak thei lo va, kan hriatthiam theih dan tur chuanin paratha te kan kan dawn a, maida kan hmeh ang deuh hlek khanin tui tlem tlema kan lei thin ang deuh hlek khan amul gold bawng te kha tlem tlem kan lei anga ti khan kan hmet zel dawn nia hei ka hmang tam lo va amul gold kha bawng te kha ka hmang tam lo va tih khuan khu ka duh ang tawkin ka hmeh pawlh tha tawh a tihianin kan duh ang tawk a kan hmeh hnuah hianin kan hmeh mum hnuah hianin kan duh ang tawk a lianin kan hruai mum leh dawn a ni. Tia lutuk lovin ka hrual mum a hei, kan hmuh ang hianin kan duh ang tawk khanin kan hrual mum a ngah len leh a tiat kha chu keimahni thu thu ni sela, keimahni duhdana zir kha ni sela a bial lo pawh hianin a sawl te pawn a hrual mum theih a, kha kha chu keimahni duhdan dan ni rawh se ka sawi tawh ang khanin tun tumah hi chuanin kei chuanin a bial vekin ka hrual dawn a ni. Ti hian ka duh ang tawk a lianin khu ka lo hrual mum zo tawh a, chuanin thir belah tel kan chhuang ang a, kan kang tawh dawn a ni. Tel hi tam ve deuh hlek kan hmang ang a. Kan tel chhuan hi a lo sat hunah kan chhang thawp hrual mum sa kha kan thlak dawn a ni. Chuan a tui tur a lehlamah hian thuk lehlamah hian ka chhuang a, no hnih ka lei a, tui no hnih ka lei lut a, chuan chini pawh ka tui lei luhna no hnih kha ka chhung lut ve leh bawk a. Eng no pawh kan hmang thei a, thingpui inna no te pawh kan hmang thei a, ball te pawh khami kan tui telh zat ang chiah kha chini pawh kha kan telh dawn nia no khat tui kan hmang anih chuanin no khat chini kha kan telh ve leh anga tihianin kan chhuang chho burh burh dawn a ni a chi rimtui turin elai chi tlem ka thlak a elai chi hi kan neih chuanin hei item te pawh hi kan thlak thei a a rim na lutuk kha ka duh chuan lo avangin a hming lekin ka thlak a ni keser te pawh kan neih chuan kan thlak dawn nia. ti hian lo inchhuang rih se la, kan tel chhuan kha a lo sat tawh vangin, chhang thawp kan hruai mum sa kha kan thlak ang. Tel hi a sa lutuk tur a ni lova, ih sa lutuk lovah khan kan thlak dawn nia, tel hi a sat lutuk chuanin a ut nghal thawt dawn a, kawm lampang hi a chhung lamah te khanin a hmui kha a lut dawn lova chuvang chuanin tel hi sa lutuk lo khan kan ti ang a, donut kan kan dawn a, tel kan chhuansat ang tawk ang vel khan kan chhuangsa dawn nia, chuan gas pawh hi a lai hawl ah ka dah a ni, thir bel hi a pan lutuk lo va, thir bel chhah ve deuh hlek ah khan kan theih ni bawk se la, tihian in lo in chhuang rih se la, chuan hei kan zing tui chhuan pawh kha A lo sau bawrh bawrh tawh a, a lo hnang tan tawh a ni. Chini tui hi a hnan that loh chuanin nakinah kan chhang thawp kan sa kan gulab jamun siam tur bera kha kan zu chiah hunah khanin a dik thei dawn lo va, chuvang chuanin chini tui chhuan dan dik hi a pawimawh em em a, chini tui hi hnang tha deuhin kan chhuang dawn nia. a hnan dan te pawh a tawk vel tawh a chini tui pawh tih hian gas ka off a kan duh tawk tawh ang a chini tui kha chu ti khan lo awm rih se la ti khan lo awm dai rih se la chuan hei kan chhang thawh hruai mum sa kan kan hi ti hianin kan chawk let ang kan hmuh ang hianin a hnuai lampang kha umm a lo in kang sen deuh hlek tawh a ti khanin ihh kan chawk let ang a rual taka sen thap theih nan khan-- khat tawkin kan chawk let leh thin dawn a ni. Hei a lo sen rual ve tawh lutuk a tunah chuanin kan hmuh ang hianin hemi a sen dan hi chu keimahni duh dan dan kha ni se a a sen chhuah rual deuh hnuah kha chuanin a then chuanin hei uk lutuk lo te pawh kha kan duh zawk thin a. ih ut deuh hlek tura kan duh kha chuanin kan kang rei deuh hlek ang a, kan chhuang rei deuh hlek ang a mahse ut lutuk lova kan duh kha chuanin kan chhuang rei vak lo mai dawn a nia. Kha kha chu keimahni duh uk dana zir khan a rawng hi chu ni sela, keipawh hei tunah hian ka duh tawk tawh dawn a, ka suak chhuak tawh dawn a ni. Hetiang vel a nih hian kei chuan ka duh tawk a, hei aia uk deuh hlek tura kan la duh nih kha chuanin kan chhuang rei leh deuh mai ang a, kha kha chu keimahni thu thu ni se la tian a tel fawm lo thei ang ber hian kan suak chhuak ang. Hei ball-ah ka suak chhuak a, chuan hemi kan suah chhuah sa hi chini tuihna china kan siamah khanin kan chhung lut ang. hei ti hian chi ni tui ah khan in ka chhung lut a ti hian ka pawlh a ka chhuang tawh lem lo va a sa ei kan duh kha chuan in ti hian kan duh leh kan chhuang chau leh bawrh bawrh thei bawk a ni ti hian ka chhin a hei darkar khat hnu vel ah ka hawng leh a a tui pawh a khaw khaw kan hmuh ang khuan in a hnang tha tawp a hei a hmel lan dan te pawh hi a mawi reuh lutuk a rim te pawh hi a tui a kan ei chhin dawn a ni. A hnip tha a mah hi hei hetia han tih phelh vel pawh hi harsa lova ku kan hmu ang khuanin a chhung lampang landan pawh khua dek em em a a tui em em a ni han ei pawh hianin. kan hmuh ang khanin bawlhhlawh hmuh han harsa leh hau tak kha engmah kha a awm lova kan hmuh theih mai deuh vek kha a nia bawlhhlawh ka hman kha nangni pawn hetiang hian lo siam ve ula tui in tih ve ngei ka ring a ahh dawrah man to tak tak a lei kher ngai loh khanin mahni inah tih hian awlsam leh tui takin gulab jamun chu kan siam ve thei reng a ni awle ka channel min hlut sak a min subscribe tute leh ka video min en sak thin tu te zawng zawng chungah ka lawm a, thinlung takin lawm thu ka sawi mawlh mawlh a. Min la subscribe ve lo te pawh khanin ka video hi tha in tih zawng a nih chuanin khawngaihin min lo subscribe ve ula, like leh comment te share te pawh min lo pek sak ve dawn nia ka lawm viau ang. Aw le tun tum video atan chuanin duhtawk leh phawt ila video leh pekah kan zavaiin eitur tui tak tak te nen kan inhmu leh theuh dawn nia, chumi hma zawng chu inzavaiin ni hman nuam zan hman nuam vek u le.